אויף א בארג פון די מסופטע גמרות ברענגען זיי דארטן חסידישע תורות אויף די גמרא, ברענגען זיי בשם רבי שלמה מבאבוב, מסתמא מיינט מען אונזער רבי שלמה, רבי שלמה השני, אבער גאר א שיינע געדאנק, זאגט ער, די גמרא זאגט לשיטת רבי יהודה, מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, איז עס פיגול און מזכיר פאראויס טאמער מחשבת הזמן וואס אן פירסט, איז בלייבט עס פיגול אפילו טאמער עס איז שפעט געווען חוץ פון קומעו, אויב א מענטש זאגט היינטיגע צייטן, ס'איז היינטיגע צייטן, אונז לעבן אין א נייע וועלט, מען דארף זיך צושטעלן צו די זמנים, און ס'איז קודם למחשבת המקום, ער שטופט אוועק די רצון השם ווייל היינטיגע צייטן איט דאזענט קוואליפיי, מיי טודעיס דעיס דארף מען טון אנדערע זאכן, דעמאלסט איז דאס איז פיגול און מ'איז חייב כרת, טאמער ס'איז געווען מחשבת המקום, דאס הייסט ער רעכנט זיך נאך מיט די אייבערשטער, אבער ער טראכט נאך אלץ, מ'האף טו מאדיפיי איט סאם וואט, מ'דארף עס טשעינדזשן, ס'איז פסול, ס'איז נישט ריכטיג, קיין פיגול, מ'איז נישט חי הפקרות, דו רעכנסט דיך כאטשיג מיט די אייבערשטער, אבער מ'דארף זיך רעכענען נאר מיט די אייבערשטער, רעכן דיך נישט מיט די זמנים. רוב אידן וועלן זיך רעכענען מיט זמן המקום, אין הערצאל איז דא א ישיבה באר יעקב, דער ראש ישיבה איז געווען ר' משה שמואל שפירא, א ריעל ליטווישע ישיבה, און איינער פונקט האט זיך געמאכט איין בחור געווען א חסידישע בחור, נאו, די ליטווישע פלעצער אפילו די וואס האבן מקוה מקוואות, א גאנצע וואך איז די מקווה פארמאכט, ערב שבת איז עס אפן. סאו דער בחור, דער חסידישער בחור פלעגט גיין יעדן טאג אין מקווה, האט ער געהאט א דיעל, ער איז געגאנגען צו די מענעדזשער פון די בילדינג, די מקווה איז געווען קאלט ווייל מען האט עס נאר אנגעהיצט אנגעהיצט ערב שבת, האט ער איז געגאנגען צו זיין דירה אפאר גאסן אוועק, באקומען די שליסל, זיך גע'טובל'ט, צוריק געברענגט די שליסל, און געגאנגען אין ישיבה, און דארט במשך הזמן, ער וואזנט מאוטיוועיטעד פון די מצב פון די ליטווישע ישיבות צו גיין אין מקווה, ס'איז נישט קיין זאך וואס זיי שטופן, זיי ענקארעדזשד, אז דער מאכט עיסוק בכלל, סאו ער איז מיד געווארן פון דעם, ווייסט גיין אין די ווינטער, ס'רעגנט, ס'קאלט, וואקן, א קאלטע מקווה, כפרה, אויפגעהערט גיין צו די מקווה, אבער דער מענעדזשער האט עס באמערקט אז ער הערט אויף צו קומען, און זאגט ער האט געזאגט ר' משה שמואל, ר' משה שמואל אז דער בחור האט אויפגעהערט גיין, זאגט ער, האט ר' משה שמואל אריין גערופן דער בחור, זאגט אים די דזשאב פון א ישיבה איז צו הייבן יעדע בחור, נישט אז א בחור זאל האבן א ירידה, אפילו אונז, ווי דאנט אינדארס דיס, ווי דאנט אינקארעדזש דיס, באט למעשה ווען דו פלעגסט גיין אין מקווה יעדן טאג, טשעינדזש נישט וועגן די חוץ למקום חוץ לזמן, בלייב ווייטער מיט דיין מקווה, האט ער געבעטן דער מענעדזשער מאך א קאפי פון די שליסל, הייץ אן די מקווה אויף די ישיבה'ס עקספענס אויף יעדן טאג, דער בחור זאל נישט האבן קיין ירידה אויף אונז, הלוואי זאלן אנדערע מחנכים זיך אפלערנען. זאגט די גמרא ווייטער.